لەم بابەتەی ئەم جارەدا باز لە نەخۆشی تالاسیما ئەکەین نەخۆشی تالاسیما نەخۆشیەکەی بۆ ماوەی خوێنە توشبانی ئەم نەخۆشیە ژمارەی خڕۆکە سوورەکەی نەکەم دەکات لەگەڵ کەمی مادەی هیمۆگلۆبین ئەمەش دەبێتە هۆی کەمی خوێن هیمۆگلۆبین لەناو خڕەکە سوورەکانی خوێندایە بەرپرسە لە گواستنەوەی ئۆکسزین بەناو لەشدا بەپەی توندی نەخۆشیەکە دوو جۆرە دروستبوونی نەخۆشی تالاسیما لە ئەنجامی گۆڕانکاری و تێکچوونی بوومەوە مادەی DNA لەو بەشانەی کە بەرپرسن لە دروستکردنی هیمۆگلۆبین دروست دەبێت ئەم نەخۆشیە لە باوانەوە دەگوازێتەوە بۆ بەچەکان نیشانەکانی نەخۆشی تالاسیما هەندێک منداڵ دوای لەدایک بوون نیشانەکانی نەخۆشیان هەیە بەڵام هەندێکی تریان دواتر لە ماوەی دو ساڵی یەکەمی تەمەنیدا نیشانەکانی دەردەکەوێت ئەگەر نیشانەکانی لە کاتی دایک بوونیدا دەکەوت ئەوە یەکە کۆرپەلەی ئاسایی لە سکی دایکدا خڕۆکە سوورەکانی لە جۆری ئێفدا دەنێت کاتێک لەدایک دەبێت دەگۆڕێت بۆ جۆری ئەی بەڵام لە منداڵانی توشبی تەلاسیما جۆری ئێف دەمێنێتەوە و ناگۆڕێت بۆ جۆری ئەی. بابزانین چی ئەو نەخۆشیەی دۆزیەوە دۆزەرەوەی تالاسیمە ناوی فرانک فارا بوو کە گەنجێکی بازرگان بوو لە برۆکین دەژیا و کاری دەکرد لە ساڵی 1954 دوو منداڵی توش توشبی ئەم نەخۆشیە بوون کە نەخۆشیەکی دەگمەن بوو لەم کاتەدا هەستە بە دۆزینەوەی چارەسەر بۆ ئەو نەخۆشییە، سەرچاوەیەکی ئەو نەخۆشییەی دۆزییەوە کە ئەویش کەمخوێنی بوو و هەروەها زانی کەمخوێنی لووتکەی سەرەکیی ئەم نەخۆشییەیە واتە تالاسیما. تالاسیمای جۆری لاواز نیشانەی نییە جگە لە دابەزینی هیمۆگلۆبینی خوێنی بە رێژەیەکی کەم، بەڵام تالاسیمای جۆری توند کۆمەڵێک نیشانەی هەیە وەکو، هیلاکی، بێهێزی، ڕەنگزەردی، زەردوویی، گەشەکردنی ئێسکەکانی دەموچاو بە شێوەیەکی نادروست و گۆڕینی شێوەکەی، لاوازی گەشە و هەروەها ئاوسانی سک، تۆخبوونی ڕەنگی میز. بوونی نەخۆشی تالاسیما لە مێژووی خێزانەکاندا زیاتر لە هاوڵاتیانی ئەم ناوچانە دەردەکەوێت، ئیتاڵیا، یۆنان، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، ئاسیا و ئەفریقا. دوو جۆری تالاسیما هەیە، ئەلفا و بێتایی، تالاسیما، ئەم دوو جۆرە هەردووکیان لە ڕێگەی جیناتەوە دەگوازێتەوە بۆ وەچەکان. ئەو کێشانەی کە ڕووبەڕووی تونتەندروستی ئەو کەسانە دەبنەوە کە نەخۆشی تالاسیمایان هەیە، زۆربوونی مادەی ئاسن لە خوێندا و زیاد لە ڕێژەی تەندروست، جۆرە جیاوازەکانی هەوکردن، پانبوونی ئێسکەکان ئەمەش بەهۆی کشانی مۆقی ئێسکەوە دەبێت.